Катык эчеп куйсам. Песи мыйгы калдымы? Шулай итә ул. Бик тәмле була да. Ә менә монысы инде әле генә мичтән чыккан икмәк өстенә май сылыйсың. А, менә шулай. Аның өстенә сыр, ягъни пәнер куясың да.

Дуслар, мин бит Гали Галимович, бөтен үсемлекләрнең, хайваннарның телләрен аңлыйм. Шуңа күрә сез минем ашаганны түгел, киләсе видеоны карап алыгыз әле. Видеоны карагач күрешербез, яме? Козгына, козгына.
Сыер Сыер дөньяда иң киң таралган йорт хайваннарының берсе. Аны дөньяның теләсә кайсы почмагында очратырга мөмкин. Сыер безгә тәмле һәм туклыклы сөт бирә. Аннан эремчек, каймак, йогурт, сыр һәм башка сөт ризыклары ясыйлар. Сыерның башы озынча, борыны киң, Күзләре зур һәм матур. Башында очлы мөгезләре бар. Муены калын һәм кыска. Гәүдәсе зур һәм таза. Аяклары озын, очларында тояклары да бар. Койрыгы озын һәм нечкә. Очында пумалага охшаган йоннары да бар. Мондый койрык эссе җәй көннәрендә бөҗәкләр куу өчен менә дигән. Сыер җәен чирәм, кышын печән, ярмалар һәм яшелчәләр ашый. Ә син беләсеңме? Сыерның телендә 25 мең тәм рецепторы бар. Кешеләрдә алар бары 10 мең генә. Сыер баллы, ачы, тозлы һәм әче тәмне аера ала. Күбрәк баллы ризыкларга өстенлек бирә. Ашаганда ризыкны бер минут эчендә 90 тапкыр чәйни. Сыерның күзләре башының ян якларында урнашкан. Шуңа күрә ул тирә ягында ни булганын башын бормыйча да күрә ала. Аның күзләре бар предметларны зурайтып күрсәтә. Шуңа күрә сыер үзенә якын килгән кешеләрдән куркып калырга да мөмкин. Бу хайван зәңгәр, сары һәм яшел төсләрне аера, ә менә кызыл төсне күрми. Сыерны күпләр авыр сөякле, әкрен хайван дип атый. Ә чынлыкта ул бик җитез. Сыер бер сәгать эчендә 50 километр ара үтәргә мөмкин. Һәр сыерның борын эзе үзенчәлекле. Ул уникаль һәм башка сыерларда кабатланмый. Ә тагын бу хайван 11 төрле итеп мөгри белә. Сыер елга бер тапкыр бала таба. Гадәттә 35 килограмм авырлыктагы бер бозау дөньяга килә. Башта ул әнисенең сөте белән туклана, ә инде бер атнадан печән һәм яшелчәләр ашый башлый. Хм, дуслар, карап булдымы? Әйбәт булдымы соң? Шулайдыр шул. Әле мин менә сөт ризыгы ашагач башым шул кадәр әйбәт эшләп китте. Сыер турында доклад та язып аттым. Нәрсә? Ник көләсез? Һә? Ә, муйыгы калганмы? Тәмле булды шуларның катыгы, калыр да. Менә шулай. Дуслар, Беләсезме, сыер күп халыкларда муллык һәм уңдырышлылык, ә үгез ә үгез байлык һәм көч символы булып санала. Әйе, менә мин моны үзем яздым. Үзем тикшердем дә, чөнки мин Хали Галимович. Мәсәлән, менә һәр игътибар белән тыңлагыз. Аларны сыер белән үгез нәйме? Андора, Ботсвана, Исландия, Нигер, Уругвай, Молдова кебек илләрнең флаг һәм гербларында да күрергә мөмкин. Ой, ил, дәүләтле, э, алга сөреп бара торган символлар шулай. Хм, карагыз әле. Сыер бигрәк файдалы, акыллы йорт хайваны булды бит әле. Ник дисезме? Менә тыңлагыз. Үзе сабыр, дуламый, э, сөт бирә. Сөттән нәрсә генә ясап булмый. Ашап күрсәтте бит ул катык дисеңме, иремчек дисеңме, май дисеңме, сыр пәнер дисеңме, ул нәрсәләр генә ясап булмый ул сөттән. Эй, әле берсеннән берсе матур бозаулар да китерә ул. Шулай. Кара әле. Сыерны мактадым, мактадым да минем сыер юк бит. А, язып куйырга кирәк, планга кертергә кирәк моны. Сыер алырга. А, алайса кәҗә сөте генә җитми башлады миңа. Дуслар, сез дә үзегезгә берәр сыер алып җибәрегез. Файдасы күп, белегез.